Е Турӑ ҫырлахчак таса чиркӳшӗн урамӗ чунтан пӑрахсан, таса чиркӳ ҫак чиркӗве кӗрекенсемшӗн Турра кӗлтӑварей Турӑ ҫырлав. Чиркӳсене пӑхса тӑракан святейший патриарх Кириллшӑн Шупашкар хулине ҫыннӑрусо-Купрянский ҫырнишӗн митрополит Саватишӗн Хамӑрӑнра ҫыннӑн-пуяшри ҫӗрӗн те ӗҫӗ епископ Степаншӑн, хресченӗсемшӗн, Христос ӗҫне тума пулӑшакан диаконсемшӗн, чиркӗвӗн пур ҫыннисемшӗн, пур халӑхӑшӑн Турра кӗнӗ Мария, Турӑ ҫырлав, Турӑ сыхлавсо тӑракан хамӑрӑн серчӗн ҫӑвӑмӑршӑн, унӑн ҫарӗшӗн, унӑн пуҫлӑхӗсемшӗн. Унӑн халӑхӗшӗн куракӗн Новорьен турӑн ҫырлӑх, ҫак таса чиркӳшӗн Туранӗнче утам хӑрасан, таса чирӗпе ҫак чиркӗве кӗрекенӗсемшӗн куракӗн Новорьен турӑн ҫырлӑх, чиркӳсене пӑхса тӑракан священник Ырӑ-ҫанталӑк таса сывлӑш патӑр тесе тырӑ-пулӑ лайӑх пултӑр, саманалӑх кӑтартӑр тесе тура кӗтӗвӗре Турӑ ҫырла. Шывпа ҫӳрекеннисемшӗн, ҫулти ҫыннисемшӗн, сывлӑхсӑрсемшӗн, хӑть пур куракансемшӗн, тыткӑна тӑракансемшӗн, пурне те ҫӑлӑнӑҫ патӑр тесе тура кӗтӗвӗре Турӑ ҫырла. Пӑрҫа пурӑнана ялашан ҫак хуласемшӗн, ҫак ялсемшӗн, вӗсенче туранӗсем пурӑнакан халӑхшӑн турракӗ тавари турӑ ҫынна. Е пирӗн туррӑн-и юратсан чурӑсем, халӗ ҫав тумипе тархасланине вӑл кайнӑшӗ кӑмӑлӗпе, ҫӳлти парне вырӑнӗ ҫине илме хапӑл тутӑр. Кире-ура кӑмӑлӗпе хӗрхентӗм тесе турратӑннӑ вари Турӑ ҫырнӑ. Эпир кӗтӳрсем унӑн кӑмӑлне килчӗ, эпир усаланса ирӗклӗ е ирӗксӗр тунӑ ҫылӑхсене, пурне те пире те хӑйӗн пур халӑхне те каҫартӑр тесе турратӑннӑ вари Турӑ ҫырнӑ. Ҫак ҫулталӑкӑн тӑрӑшшине хӑй этеме савнӑ тӑрӑх тивлечӗпе пилле тӑрлӑхлӑ самана тасавра сывлӑш патӑр пирӗн ҫылӑхсӑр сывӑ ҫителӗклӗ пурӑнса ирттерме хатӗр тесе тура кӗрнӗ варен турӑ ҫынна. Ӗмӗрҫӗ-лӑлло пирки тӗрӗссипе кӳренсе килекен хӑйӗн пӗтӗм хаярлӑхне пиртен сирсе ялтӑр тесе Турра кӗлтӑвари Турӑ ҫырнӑ. Чуна пӗтерекен куртӑркӑшӑллӗ астӑвлӑхран, ҫӗртеке ҫӗтсе яракан йӑласенчен, Хӑтартӑр хӑйӗн сӑмахӗсене туса тӑма, пирӗн чӗресене Турӑра хӑраса тӑмалла тутӑр тесе Турра кӗтӗвӗри Турӑ ҫырнӑ. Пирӗн ӑшӑмӑрти сывлӑша тӳрӗ туса ҫӗнеттӗр, пире чӑннине хытӑ тыттартӑр, Россия тума пикентертӗр, хӑйӗн сӑмахӗсене туса тӑма хатӗр тесе Турра кӗтӗвӗри Турӑ ҫырнӑ. Суя вӗрентӳсене, чӗртӗн вӗрентӳсене

Хӑй таса чиперне пире курса мӑранӑ, пуртӑрӗ хуйхӑран инкек синкекрен, сире хаяртан тӗрлӗ йывӑрлӑхран, пуртӑрӗ курӑнакан тӑшмансенчен те курӑнман тӑшмансенчен те хӑтарса тӑтӑр. Тӗрлӗ йывӑр чирсенчен хӑтарса тӑтӑр сывлӑхпӑрӑн кун-ҫуллӑхпӑр саманапа хӑйне ӗненекенсене яланах ангелсен ушкӑнӗпе упраса тӑтӑр тесе туратӑн тӑвар эй турӑ ҫырла эй турӑ хӑманӑн ала хупа пирӗн хутавӗ ҫут ҫырла пӑхса усра пире эй турӑ ҫырла Хамӑрачча туй тасаллӑлӑх мухтав. Аслӑ тура ҫуралнӑ ӗмӗрсем мӗре памӗн пурччӗ той ҫинчен асӑнса. Хамӑра хамӑр пӗр ӗмӗре. Пӗтӗм пурӑнӑн чӑмӑра Христос тураллине пара. Сана эй Турӑ, сана ҫӗнӗ ывӑлнеҫпе туй сывлӑшне, тӗрлӗ мухтама, хисеплене пуҫҫапма тивӗҫлӗ.